Merlod dywysoges Efa. Melys, merlen hyd y deisen fach. Roedd y dywysoges Efa wedi treulio'r bore yn stable'r sêr yn hyfforddi ei merlod yn y cae. Rhoddodd rhywbeth blasus i'w fwyta i bob un. Oh, Dwi'n credu bod ti'n bryd cael antur, meddai Efa. Nid merlod cyffredin oedd merlod y Dywysoges Efa, welwch chi. Pryd bynnag y byddai hi'n ei marchobgaeth, byddai'n mynd ar antur hyd i fyd cyffroes yn bell, bell i ffwrdd. Dire, Melys, rwy ti wedi gweithio'n galed heddiw. Ysgydwodd Melys ei mwng. Roedd hi wrth ei bodd yn mynd â'r antur. Aeth Efa i nôl ei rycsac yn llawn o bethau defnyddiol, ynghyd â'i chath fach serog. Byddai hi byth am mynd â'r antur hebddyn nhw. Carlamodd Melys i gyfeiriad y twnnel coed. I ble fydden nhw'n cael mynd heddiw, tybed? Crensiau carnau Melys ar y llwybr o gerrig mân ger mynedfa tŷ mawr crand. Gwisgai Eva glogyn a het wedi'i haddurno â sêr a lleadau a sgleiniau cot melys fel eisyn arian. Saethai sêr gwibiog drwy ei mwng a'i chynffon. Roedd merch fach yn aros amdanyn nhw ar y grisiau cerrig o flaen y tŷ. Helo, meddai. Ffion ydw i. Dwi mor falch dy fod ti wedi dod i roi help llaw i fi, Eva. Pwyntiodd Ffion at y poster oedd ar y drws ffrynt enfawr. Ysgol hudol y coed bach, cystadleuaeth bobi y cogydd hud. Dylid cyflwyno tair teisen bach hudol yn y neuadd fawr heddiw, beirniadu am ddau o'r gloch. Mae'r cynhwysion gorau i gyd ar y mynydd hyd, meddai Ffion. Wyt ti'n meddwl y gallai dy dderlen di fynd â ni yno? O, wrth gwrs, gweinodd Efa. Byddwn ni yno mewn dim o dro. Rhestrodd y merched y cynhwysion roedd eu hangen i'w sgeintio ar eu teisennau. Awel yr haf, dafnau'r enfys, a niwl swynau. Ac i ffwrdd â nhw ar ei hantur hi. Wrth i Melys garlamu ar hyd y llwybr gwledig, chwyrliau petalau a dail o'i cwmpas ar awel yr haf. Cododd Ffion botel uwch ei phen a llifodd yr awel i mewn iddi. Bydd llwyaid dda o awel yr haf yn dy wneud i'n ysgafn fel plien, gwenodd Ffion. Y peth nesaf ar y restr oedd dafnau'r enrif. Llwyddodd Efa a Serog i ddal rhai o dafnau yn ei rhwyd arbennig. Dim ond diferyn sydd ei eisiau droi dy wallt yn amryliw, Chwarddodd Ffion. Roedd y merched wrthi'n chwilio am y niwl swynau pan sylwodd Efa ar Serog yn diflannu ben coeden. Oh, edrych, meddai Ffion, mae hi wedi dod o hyd i'r niwl. Roedd Serog yn ceisio dal y niwl, ond roedd y tu hwnt i'w gafael. O na! Meddai Ffion, heb y new swydd fyddwn i'n methu gwneud yr eisin anweledig. Paid â phoeni, meddai Efa. Agorodd ei rycsac a thynnu darn o raff ohono. Daliodd Ffion un pen y rhaff a chymryd llymaid bach o awel yr haf. Dechreuodd arnofio ar yr awel. Lliwiodd efa hi i ben y goeden a chasglodd ffion y niwl swynau yn ofalus. Hwre! gwaeddodd efa, mae'r holl gynhwysion hyd gyda ni. Ond roedd amser yn bryn. Ymhen ychydig dros awr, Byddai'r beirniaid yn dechrau ar eu gwaith, felly rhaid oedd brysio nôl i'r ysgol. Roedd y dosbarth coginion llawn bwrlwm merched yn pwyso ac yn cymysgu. Roedd arogleuon blasus iawn yn llynwy'r ystafell. Aeth Efa a Ffion ati i rydyllu a chwisgio a phobi tair teisen fach berffaith. Nawr, roedd hi bryd iddyn nhw ychwanegu'r cynhwysion hyd. Yn gyntaf, roedd eisin awel yr haf a fyddai'n gwneud i chi arnofio. Roedd yn binc ac yn llawn swigod a phetalau bach pert wedi sgeintio drosto. Edrycha'r deisen yn hardd iawn. Ond oedd dim amser i'w golli am fod angen addurno dwy deisen arall. Yn gyflym, diferodd y merched ddafnau'r enfys i gymysgedd yr ail deisen, a'i haddurno a gorchudd oedd yn fyw o liwiau. Dere i ni gael blas bach, meddai Ffion. Yr eiliad yr aeth yr eithin am ryliw i'w cegau, trodd ei gwallt bob lliw dan hael. Roedden nhw wrthi'n prysur a ddurno'r deisen olaf ag eithin anweledig pan ddechreuodd clwch yr ysgol ganu. Oh, Mae'r gystadleuaeth ar fi'n dechrau, ebychodd Ffion. Wrth i'r beirniaid gyrraedd, llithrodd Eva a Ffion i'w lle. Roedd y teisennau'n ardderchog a'r addurniadau'n bob lliw a sglein o dan haul. Roedd Serog wrth ei bodd â'r cacennau mêl oedd yn sio fel haid o wenyn ac yn arogli'n felys braf. Ond chymerodd hi fawr o amser i'r beirniaid benderfynu. Yr enillwyr eleni yw Ffion ac Efa, meddai Madam Llymru. Llongyfarchiadau, ferched! A'r cyfan am fod Melis yn gwybod y ffordd i'r mynydd hyd, gwenodd Ffion. O, dyna ferlen arbennig! Cyn bo hir, roedd hi'n bryd i Efa fynd adref. Rwyt ti'n gogydd swynol, meddai Efa, gan roi cwtsh i Ffion. Gweryrodd Melys, a chwifiodd Efa a serodd wrth iddyn nhw drotian ar hyd y llwybr o gerrig mân tuag at y twnnel coed. Pan gyrhaeddon nhw stable'r sêr, roedd y lleuad hardd yn tywynnu yn yr awyr. Agorodd Efa stabl melys, ac yno, y tu mewn i'r drws, roedd hidlach fach, a sêr arian yn llifo ohoni. O, diolch, Fion, meddai Efa. O, a diolch, Melys. Dyna ddiwrnod hudolus. Miaw, meddai Serog, gan lyfu ffawennau ac ysgwyd ei chynffon lliwiau'r enfys.